Ok, dann géing ech proposéieren, datt mer ufänken. An ech wëll lech ganz häerzlechst begréissen op der Pressekonferenz haut de Moien, wou ech wëll mat der Arméi zesumme virstellen, wéi mer wëlle virgoen am Zesummenhang mat de gratis Tester, déi d'Regierung wëll zur Verfügung stellen am Kontext mat där neier Regelung, déi de 15. Januar wäert a Kraaft trieden, wou mer jo den 3G op der Aarbechtsplaz obligatoresch hunn, dat heescht genesen, geimpft oder getestet, a wou dann dat drëtt Element, also getestet, obligatoresch ass, wann een déi aner zwee G'en net erfëllt. An wou mer wëllen higoen awer natierlech als Regierung, datt mer deene Leit entgéintkommen, déi decidéiert hunn, fir sech impfen ze loossen, dat heescht, déi eng éischt Impfung scho gemat kritt hunn, an datt, en attendant datt se de vollstännegen Impfschutz hunn, se da kënne gratis getest ginn op verschidde Statiounen am Land. Firwat maache mer dat? Firwat hu mer dat als Regierung decidéiert? Dat war och en Accord mat de Sozialpartner, dee mer heimadder dann aléisen, wou mer dat versprach hunn, datt mer dat géinge maachen. Mir sinn der Iwwerzeegung méi wéi jee, datt d'Impfen e wichtege Schratt ass, fir eraus aus der Pandemie oder fir de Virus ënner Kontroll ze behalen. Wann Der d'Zuele kuckt, déi lescht zwou Wochen, wéi dat evoluéiert, dat ass elo fir d'Regierung elo näischt Iwwerraschendes. Mir sinn dovun ausgaangen, mir hunn dat erwaart, datt mat där neier Variant Omikron d'Zuele géingen natierlech exponentiell an d'Lut goen. desto méi gesäit een, wéi wichteg dat ass, datt den Impfschutz do ass, well den Impfschutz ass Gesondheetsschutz. Dat hëlleft, datt Leit manner schwéier krank ginn, datt Leit net stierwen, datt Leit d'Spideeler net belaaschten. An duerfir nach eng Kéier den Appell, Loosst Iech, wann Iech gléckt, alleguerten impfen, well d'Impfen hëlleft eis, als Schutz fir Iech perséinlech, datt mer all zesummen dee Virus do ënner Kontroll behalen an dann och mat an d'Gesellschaft ka besser fonctionnéieren. Fir d'Leit, wéi gesot, ze encouragéieren, dat ze maachen, gëtt deen Test gratis gemat, bis datt déi zweet Dosis, d'Leit déi konnte kréien an de vollen Impfschutz dann och dono wierkt. D'Arméi, déi huet duerfir och direkt sech bereet erkläert, dës Campagne ze organiséieren, nodeem ech se gefrot hunn. Ech hat an der Regierung proposéiert, datt d'Arméi dat kéint maachen. Firwat hunn ech dat proposéiert? Mee well ech déi Verwaltung entretemps gutt kennen an et ass keng aner Verwaltung, géing ech behaapten, am Staat, déi logistesch gesinn esou gutt opgestallt ass wéi d'Arméi. An ech hunn dunn de Generol, den Etat-major och gefrot, ob si dat kéinten hikréien. Also hunn natierlech direkt spontan Jo gesot an dofir wëll ech hinnen vun hei aus e ganz, ganz grouse Merci soen, datt se dat gemat hunn, datt se sech dozou engagéiert hunn an datt se déi lescht Woche vill dorunner geschafft hunn, fir dat dote kënnen ze garantéieren. Ech mengen, dat beweist erëm eng Kéier méi, datt eis Arméi, méi Missiounen huet, och vill zivil Missiounen huet. Si ass do fir de Biergerinnen a Bierger ze hëllefen, wann Nout ass, wa mer an der Nout sinn. An dat hei ass esou eng Situatioun. Si huet dat bewise bei den Iwwerschwemmungen, si huet dat bewise schonn an der ganzer Pandemie virdrun, bei der Hëllefstellung bei der Impfcampagne, bei der Hëllefstellung beim Contact Tracing. An hei ass en neit Beispill fir dat ze beleeën. Déi ganz Organisatioun an déi Logistik bedéngt, datt d'Arméi 200 Leit am Asaz huet, reng fir dat heiten ze organiséieren. Dat sinn der zum do sinn och Zivilisten natierlech derbäi. Dat sinn net nëmmen souse reng Militär an Uniform, mee et sinn och Zivilisten derbäi, déi hëllefen. Mee dat ass also eng enormen Effort, dat ass en enormen Opwand, deen hei logistesch gesinn vun der Arméi bedriwwe gëtt, fir datt dat Ganzt ka funktionéieren. Déi Campagne, déi geet elo lass. Dat ass, wéi gesot, duerch dat Gesetz, wat gestëmmt ginn ass de 15 Dezember, esou festgehale ginn. A mat der éischt Dosis, da kréien d'Leit och 20 Vouchere matgeschéckt, also wa se hir éischt Impfdosis bis kritt hunn. An déi 20 Voucheren, déi sinn eben duerfir do, fir kënnen sech testen ze loosse gratis, bis se dann hir zweet Impfung kréien an se de vollen Impfschutz dono hunn an dann natierlech ënnert dem Regime CovidCheck an der Rei sinn. Mat deene Vouchere kënnen se dat, déi kënnen et benotze bis den 28 Februar op 5 Teststatiounen am Land. Herno wäert d'Responsabel vun der Arméi eis weise wou dat genau ass an wéi dat verleeft. Den Test ass 24 Stonne valabel fir de CovidCheck op der Aarbecht da kënnen ze maachen. Dat heescht, dat ass e zertifiéierten Test, deen een domatter huet. An déi Leit, déi sech elo säit dem 16 Dezember impfe gelooss hunn, déi kënnen och no dem 15 Januar ouni zousätzlech Fräen dann op hir Aarbecht goe mat deem zertifiéierten Test, dee se da kritt hunn. Et ass mer och wichteg ze betounen, datt déi Tester net nëmme fir Residenten si, mee och fir Frontalieren, well ech mengen, hei geet et ëm d'Aarbechtsplaz. An natierlech profitéieren d'Frontalieren och do dovun, natierlech ënner deenen nämmlechte Konditiounen wéi d'Résidenten, dat läit op der Hand. An et ass och esou, datt dat heiten eis natierlech hëlleft, fir dann eben déi Phas ze iwwerbrécken, bis d'Leit dann am definitiven Impfschutz sinn. Datt da méi grousse Wäert leet op d'Impfung, dat ass och. Aus enger anere Grond ganz logesch an evident, Dir wësst, datt et bei der Arméi eng Impfflicht gëtt. Et war jo elo e bësse kommentéiert ginn an der Press. Déi Impfflicht, déi ass an engem Gesetz ofgeséchert, dat ass d'Gesetz vum 16 Abrëll vun 1979. Ech hunn do awer zeréckgegraff, fir der Arméi ze soen, Mir applizéieren dat Gesetz. An dat Gesetz seet ganz kloer, Le militaire peut refuser des actes médicaux portant atteinte à sa son intégrité physique, sauf quand il s'agit de mesures servant à la prophylaxie de maladies contagieuses et infectieuses. Also, et ass ganz kloer, Déi gesetzlech Basis vun der Force publique gëtt dat hir, do si mir dervun iwwerzeegt, an duerfir gëtt dat och an der Arméi och esou applizéiert. Dat heescht, déi Leit, déi do sinn, respektiv déi wëlle sech bei der Arméi engagéieren, déi mussen sech och impfe loossen. Dat läit jo och op der Hand, well d'Arméi ass eng Infrastruktur, eng Administration sozusagen critique, dat ass déi, déi essentiell wichteg ass, fir datt eis Gesellschaft ka funktionéieren, heiheem, mee och dobaussen. Stellt Iech mol nëmmen eng Sekonn vir, mir géingen Militär an eng Missioun schécken, wéi elo zum Beispill am Mali, An do gëtt et jo och méi Impfungen, déi noutwendeg sinn, wann en en gemaach huet, do muss een zum Beispill och geimpft si géint Gielféiwer. An da géing do ee soen, Bah, ech wëll dat net. Oder all, e groussen Deel vum Militär géing dat net maachen. Ech mengen, da kënnt d'Arméi net fonctionnéieren. Duerfir ass et evident, datt dat aus villfältege Grënn noutwendeg ass. An och elo, besonnesch elo, d'Arméi mécht och, muss ech soen, intern ganz grouss Efforten zënter Wochen a Méint, fir derfir ze suergen, datt d'Zaldoten ëmmer operationell bleiwen, a mir hunn et fäerdegbruecht duerfir an der Arméi den Infektiounsniveau och ëmmer ganz niddereg ze halen. Mir haten och Infektiounen an der Arméi, mee déi sinn ëmmer ganz niddereg gewiescht. Dat huet, dat koum och dohier, well e besonneschen Effort do gemaach ginn ass, an dat ass och evident, wéi gesot, well si musse kënnen disponibel sinn, wa mer se brauchen, an Noutsituatiounen, an dat ass dat, wat mer och de Moment do dra sinn. Also, wéi gesot, mir hunn do eng kloer Basis, duerfir hu mer dat och gemat, an dat beleet och, wéi wichteg datt fir d'Arméi a fir déi Verwaltung insgesamt eeben den Impfschutz ass. An duerfir ass et och gutt, datt si déi Tester duerfen duerchzéien, an ech géing och duerfir dem Här Thull, dem Generol d'Wuert ginn, datt hie elo géing et iwwerhuelen, fir den éischten Deel ze presentéieren, an da géinge mer dann d'Relève weiderginn un de Chef vum Härebierg, deen eis dann den Detail gëtt, wéi dat operationell um Terrain ofleeft. Här Thull, wann ech ginn. Merci, Här Minister, fir d'Wuert. Mir op läit et, e klenge Kontext vun deem Ganzen ze ginn, wou mer mat där heite Missioun betraut gi sinn. Ech hunn en Uruff kritt vun eisem Minister, den zweeten Dezember, fir ze froen, ob dat machbar wier. An dunn hu mer direkt ugefaangen, dodrunner ze plangen. Mir hu gesot, dat ass machbar. Den Dag dono hate mer d'Äntwert. A fir dat iwwert d'Bün ze kréien an esou kuerzer Zäit, bedarf et engem ordentleche Staff, dee sech domadden of. gëtt, fir dann dat Ganzt an esou kuerzen Zäiten op d'Been ze kréien. Wéi et och gesot ginn ass, de 15 Dezember ass d'Decisioun am Conseil de Gouvernement geholl, datt mer dann och mat deeër Aufgab offiziell giffe betraut ginn. A kuerz dono hunn dunn schonn déi éischt Voucheren missen un déi Leit ausgedeelt ginn, déi also dunn geimpft gi sinn, déi also eréischt véier Wochen dono den totalen Impfschutz hunn. Also huet do scho missen de Konzept sur place, konkret ausgeschafft sinn, well soss hätt een hannendrunner technesch dat Ganzt guer net en place gesat kritt. Maja, et hunn also grosso modo 30 Leit am Planungsstaff dodona geschafft, fir datt mer wierklech dat doten an deeër kuerzer Zäit konnten un d'Stoe kréien. Mir haten dann och insgesamt eng 20 Reuniounen iwwert déi ganz Deeg. Mer hate lo nach eng gëschter. Et si lo nach e puer Endreuniounen, ier mer elo de 14 Januar prezis wäerten ufänken. Fir dat Ganzt hinzekréien, wéi eise Minister et och scho gesot huet, 200 Leit wäerten um Terrain konkret déployéiert sinn. Dat sinn der net wéineg. Bei engem Effektiv vun 1.000 Mann sinn dat doten konkret een Fënneftel vum ganzen Effektiv, déi fort sinn. A mir hunn och nach eng Dose Leit, déi hannendrunner responsabel si fir de Ravitaillement vun den eenzelen Siten ze garantéieren. Zur gläicher Zäit ass d'Arméi awer kapabel, weiderhin hir international Missioune wouerzehuelen. Dat heescht, alleguer eis international Engagementer, déi hale mer oprecht. Selbstverständlech lafen d'Traininger weider. Mir fueren och weider mat eiser Instruction de base. Dat ass nämlech do, wou dat neit Blutt an d'Arméi erakënnt. Dat ass enorm wichteg, well mer brauchen all Zaldot, notamment, fir eis Missiounen am Ausland ze erfëllen, mee dann och, wann Nout um Mann heiheem ass, fir dann och do déi néideg Zaldoten hunn, fir effektiv der Populatioun kënnen ze hëllefen. Dofir, wéi gesot, d'Instruction de base, déi leeft och weider. An dann och ganz wichteg, allegueren déi Leit, déi bei eis gedingt hunn, also déi Zaldoten, déi méi wéi dräi Joer all Dag fir d'Arméi geschafft hunn, déi si jo doen an der Phase de reconversion, wou se anschlissend kënnen en Job ugoen, an och do ass d'Arméi Garant, datt se dat kënne maachen. Dat heescht, déi Leit, déi an enger Phas sinn, wou se dono kënnen en aneren Job ugoen, déi kënnen deem weiderhin nogoen, esoudatt et keng Konsequenzen op hir berufflech Carrière huet. Dat waren d'Rahmenbedingungen, fir dat Ganzt ze organiséieren, an déi sinn hei total ginn. soudatt mer insgesamt dat, wat mer musse maachen, weiderhi kënne maachen an allegueren déi supplementar Exercicer, wou mer soss maachen, déi fuere mer selbstverständlech erof, well soss ass dat doten an deeër Envergure net ze stemmen. Wat elo d'Exekutioun konkret vun der ganzer Missioun ubelaangt, géif ech dann dem Colonel Calmes, Commandant des Forces, d'Wuert ginn, well hie mer pläidet, dat Ganzt konkret organisatoresch um Terrain ëmzesetzen. De Floor is yours. Merci, Här Generol.
Dir Dammen an Dir Hären, wéi executéiere mir dës Missioun? En Fonctioun vun der Densitéit vun der Populatioun, en Fonctioun och vun de Ballungszentren, en Fonctioun vun der Accessibilitéit an och en Fonctioun vun de Capacitéiten, déi d'Arméi fir dës Missioun ka bereetstellen, si fënnef Siten um nationalen Territoire zréckbehale ginn. Des Sitte fonctionnéieren, wéi mir et nennen, an engem Mode expéditionnaire, dat heescht mat eisen Moyens de campement organiques vun der Arméi. Dat ass näischt anescht wéi Zelter an net an Installations fixes. D'Créneauen, wou déi eenzel Sitten oder Centren op sinn, verdeelen sech am Dag iwwer vu 6 Auer moies bis 8 Auer owes, an do sinn d'Weekenter mat abegraff. Nächste Slide. Wou sinn elo déi 5 Sitten? Am Norden ass et d'Zone d'activités économiques vun der Nordstad, Sarno genannt, um Fridhaff, am Osten ass et um Parking vum Centre Culturel vu Jonglënster, an der Stad, ech hu vu Ballungsgebitt geschwat, do sinn zwee Zentren, déi wäerten operéiert ginn, eng Kéier um Kierchbierg op der Luxexpo Sud, an ech betounen Sud, wëll um Norden Luxexpo Nord ass schonn e Centre de vaccination, dee fonctionnéiert. An dann och nach um Park and Ride Sud um Houwald a schlussendlech am Süden de Parking nieft dem Rond-point Rémmerich. Ech wëll awer och erwänen, datt op all Site Parkplaze virgesi sinn, respektiv och Parkhaiser à proximité sinn. Wichteg ze wëssen ass och an dësem Kontext, datt op den eenzele Siten de Port vu Mask obligatoresch ass. Next slide wann ech gelift. Wéi sinn d'Créneaux d'ouverture vun den Centres de dépistage Covid 19? Des Créneauen droen natierlech och den der estiméierter Demande Rechnung. Ech wäert dat och erklären. An der Woch iwwer, vun Méindes bis Donneschdes, si mir duerchgehend während 14 Stonnen vu moies 6 Auer bis owes 8 Auer op. Freides hu mer e Mix vu verschidde Créneauen, moies nach ee grousse Créneau vu 7 Stonnen a mëttes méi e kuerze Créneau vu 4 Stonnen, well mir och do estiméieren, datt d'Demande fir samsdes schaffen ze goen, déi Leit déi samsdes schaffe ginn, manner grouss wäert sinn. Samsdes sinn zwee kuerz Créneaue vu 4 Stonne virgesinn, rëm enker mat der Iwwerleeung, datt sonndes a sech manner Leit schaffe ginn, dat soll also der estiméierter Demande Rechnung droen, woubäi mer dann sonndes rëm en neie Mix hunn, Véier Stonne moies fréi, awer siwe Stonne mëttes, well mer dervun ausginn, méindes gi rëm vill Leit schaffen, also wäert d'Demande grouss sinn. Nächste Slide, wann ech gelift. Prinzipiell gëtt et op all Site zwou Reien, zwou parallel Fillen, wou ee sech kann teste loossen. De Primo-Vacciné, wann e bis op dem Site ukënnt, dee wielt dann seng Rei aus, fräi aus. E gëtt kontrolléiert vun engem Member vun der Arméi, datt e seng Confirmation de rendez-vous bäi sech huet. an datt et sech och ëm déi Persoun handelt, déi sech do presentéiert, also musst eng Pièce d'identité derbäi hunn, äert en da schlussendlech op déi Plaz guidéiert gëtt, wou d'Tester gemeet ginn. Alleguer d'Siten hunn natierlech och Salles d'attenten, wou d'Clienten sech kënnen installéieren, en attendant datt se hir Resultater matgedeelt kréien, an dat no fréistens 15 reglementare Minutten, wéi dat virgesinn ass an den Tester. Nächste Slide, wann ech gelift. Wat sinn d'Modalités pratiques? Wéi kommen d'Primo-Vaccineten zu den 20 Tests antigéniques certifiés a gratuits? Dat ass och scho vum Här Minister erwähnt ginn, ech widderhuelen et dann nach eng Kéier. Zënter dem 16 Dezember 2021 gëtt all Éischtgeimpften, ob elo beim Dokter, am Cabinet médical oder an engem Centre de vaccination geimpft ginn ass, mat sengem Certificat de première vaccination 20 personaliséiert Coden,

Voilà, d'Prise de rendez-vous ass obligatoresch a geet och nëmme mat Code personnalisé. D'Confirmation de rendez-vous ass erauszedrécken, matzebréngen, ze presentéieren op dem Site, wou ee sech dann teste léisst, an dat zesumme, wéi schonn erwäänt, mat enger Pièce d'identité. De Client mécht selwer den Test, an dat ënner Opsiicht, ënner Surveillance vun engem Member vun der Lëtzebuerger Arméi. Ass den Test negativ, da gëtt dat Dokument Confirmation de rendez-vous, certifiéiert konform CovidCheck, duerch e Member vun der Lëtzebuerger Arméi an et erlaabt dem Client op seng Aarbecht ze goen. Am Fall wou den Test positiv ass, muss de Client sech impérativement deklaréieren op covidtracing.public.lu an deem Ament gëtt och keng Certificatioun ausgestallt. Dat wier et souwäit fir mech, Här Generol. Jo, zum Schluss wéilt ech do drop hiweisen, datt mer dat doten selbstverständlech net konnten hikréien, ouni op zahlreich Partner hei am Lëtzebuerger Land zrëckzegräifen. Fir d'alleréischt wëll ech do ernimmen den Haut Commissariat à la protection nationale, déi an all deene Reuniounen derbäi waren, dann d'Direction de la Santé an dann déi verschidden Administrations communales, Op deene Plazen, wou mer dann déi Testzentre schlussendlech implantéiert hunn, dat wier eng Kéier d'Administration communale vun Dikrech, dann Hesper, Jonglënster, Esch a schlussendlech och nach d'Stad Lëtzebuerg. Aner Partner, déi och mat derbäi waren, war de Centre des technologies de l'information de l'État. Firwat mer alleguerten déi Saachen, déi um Internetsite kënnen, Gemeet ginn, doduerch datt ee klickt. All dat huet misse programméiert ginn, all dat ass vun hinnen en place gesat ginn. De Ministère de la Digitalisation war och mat am Boot an schlussendlech och nach d'Administration des Ponts et Chaussées, fir schlussendlech d'Beschëlderung ze maachen, fir op déi eenzel Siten ze kommen. Alleguerten dat waren déi Leit, déi an de Reunioune participéiert hunn an ech wëllt hinne vun dëser Plaz aus Merci soe fir dat Engagement a fir déi Qualitéit vu Support, déi mer do gewärleecht kritt hunn. Villmools Merci. An dat wier och de Schluss vun deem, wat ech am Briefing ze soen hat. Merci
Iech zwee. An ech wëll vläicht nach eng Kéier just zwou Saache betounen hei, datt och dat kloer ass, Déi fënnef Zentren do brauch keen dohinner ze kommen, deen net déi Konditiounen erfëllt, esou wéi se hei beschriwwen sinn, fir ze mengen, e kënnt do en Test kréien. Et ass ganz kloer, et geet hei nëmmen ëm déi, déi de CovidCheck op der Aarbechtsplaz mussen erfëllen an déi eng éischt Impfung scho kritt hunn. Also et brauch elo keen ze kommen a ze soen, ma ech hat awer geduecht, hei kënnt een och elo en Test maachen, fir owes an de Restaurant ze goen oder fir iergend en anere Grond, oder wann ech nach keng éischt Impfung hunn. Dee wäert refuséiert ginn, dat ass ganz kloer. Et geet och nëmmen duerfir iwwer e Rendez-vous, esou wéi elo explizéiert ginn ass. An dat Zweet, wat wichteg ass, Dat heite geet bis den 28 Februar a gëtt net verlängert. Ech wëll dat hei betounen, d'Arméi mécht hei e Kraaftakt wärend annerhallwe Mount, deen heiten schonn am Dezember ugefaangen huet, wärend de Feierdeeg, fir dat Ganzt ze preparéieren. An dee geet bis den 28 Februar an dann ass dat eriwwer. Dat heescht, dat ass eng Iwwergangsphas, wou d'Regierung iwwert d'Arméi wëllt de Leit zur Verfügung stellen, fir hinnen ze erlaben awer noträgeg sinn, och ze decidéieren, net ze impfen. Also nom 28 Februar wäerten déi Testeren, déi Testzentren do erëm zou sinn. Datt dat och ganz kloer ass, datt net herno ee seet, oh ech hat awer geduecht, ech kënnen och nach am Mäerz, nach bis de Mäerz waarden. Dat wäert net de Fall sinn, well d'Arméi kann dat éischtens net méi maachen, well hir Missiounen, déi dann ustinn, et net erlaben, esou vill Leit während méi enger länger Zäit zur Verfügung ze stellen. Mee zweetens war et och de Wëlle vun der Regierung, fir ze soen, Mir wëllen en enke hei entgéint kommen, während annerhallwe Mount, an eppes zousätzlech zur Verfügung stellen, mee dat endegt ganz kloer den 28 Februar. Voilà, ech mengen, elo wäre mir fäerdeg. Wann elo Froe si vun der Press, si mer gär bereet, drop ze äntwerten. Ech menge mir hate Mikroen opgestallt, jo, datt de Public och matkritt, wat gesot gëtt oder gefrot gëtt. Serge Kessler, Radio 100,7, Dir hat déi estiméiert Demande ugeschwat. Wéi grouss ass déi? Dat heescht, wéi vill Leit rechent Der pro Dag mussen ze testen, respektiv iwwert déi ganz Zäit vun annerhallwem Mount ronn?
Also momentan mat deem Personal, wou mir eis konnten opstellen, ech mengen et ass schonn en zolitte Kraaftakt, kann ee soen, datt mer Méindes bis Donneschdes eng 10.000 Tester wäerte kënne maachen. Dann déi Deeg vun. Pro Dag, ne? Pro Dag. Pro Dag 10.000, also 40.000 gesamt. Freides a Sonndes eng 6.500 a Samsdes dann 2.900, wou mer dann op en Total an der Woch kommen op ronn 56.000 Tester.
An et muss een och soen, et sinn jo och Berechnunge gemat ginn, wivill Leit hei iwwerhaapt kënnen a Fro kommen, well dat si jo nëmmen déi Leit, déi nach keng Impfung haten, respektiv déi elo entretemps, also déi kee vollstännegen Impfschutz hunn. Mir hu jo vun der Zuel hier, konnte mer dat jo berechnen, sou datt mer dovun ausginn, datt dat dote vun der Capacité dat net misst duergoen par rapport zu deem Afflux, dee mer rechnen, datt kënnt kommen. Jo.
Pit Everling, rtl, Ech profitéieren, datt den Här Thull hei ass, oder den Här Bausch kann et vläicht och äntweren. Dir hutt d'Kriticke vum SPAL, vum Syndikat SPAL gesinn, wat d'Impfflicht bei der Arméi ugeet. Do gëtt gefaart, datt et elo nach méi schwéier gëtt, Leit ze rekrutéieren. Wéi reagéiert Der dorop?
Jo, dat ass jiddwerengem säi Recht, seng Meenung zum Ausdrock ze bréngen. Mee mir deelen natierlech déi Kritik éischtens guer net. An zweetens, d'Zuelen, déi mer hu beim Rekrutement, beleeën, datt dat iwwerhaapt keen, den Här Thull ka vläicht den Detail nach dono soen, keen Afloss huet. Ech muss ganz éierlech soen, ech wonnere mech ëmmer nëmmen iwwer verschidde Saachen, déi gesot ginn. Wisou? Et ass jiddwerengem säi Recht, seng Meenung ze hunn, dat wëll ech guer net a Fro stellen. Mee ech wonnere mech awer heiansdo nëmmen, well dat ass jo guer näischt Neits, wat mer hei applizéieren par rapport zu Covid. Just fir do e Beispill ginn. Wann en Zaldot an de Mali geet, da muss en obligatoresch géint d'Gielfiewwer geimpft sinn. D'Gielfiewwer ass jo bekanntlech och keng Vaccinatioun, déi et zu Lëtzebuerg an enger Impfpflicht géif. Mir hu kee Gielfiewwer zu Lëtzebuerg. Mee e muss dat maachen, fir wann en do a seng Missioun geet. A wéi wéischt wëllt ee sech da virstellen, bei deene villfältege Missiounen, A bei deem Aart a Weis wéi d'Arméi muss ëmmer prett si fir do ze si fir d'Bierger wann et drop ukënnt, datt dat soll funktionéieren, wann een esou elementar Saache wéi dat doten net mécht. Ech hunn do eng ganz kloer Meenung an ech hunn déi och, sinn och frou, datt dat Gesetz esou kloer ass wéi et ass an duerfir hunn ech der Arméi och direkt gesot, si soll wann ech géif dat Gesetz esou applizéieren wéi et genau am Text steet.
Jo. Also als Chef vun der Arméi sinn ech responsabel, datt mir ëmmer prett sinn, fir déi Missiounen ze maachen, déi mir oberdroe kënne kréien. A wann een den Artikel zwee vun eisem Gesetz kucke geet, de Punkt eent, Ofsaz c, do steet ganz genau dran, datt mir musse kapabel sinn, ëmmer, wann Nout um Mann ass hei am Land, dësem Land zur Verfügung ze stoen. An dee beschte Schutz, wou een huet, dat ass definitiv geimpft ze sinn. Da kann et also als Responsabilitéit vun engem Chef d'administration net aneschters sinn, wéi do derfir ze suergen, datt een deeër Missioun ka gerecht ginn. Wann ech dat net giff maachen, da wier ech e bëssen à côté de la plaque. An dofir kann ech mech och nëmme wonneren, wann esou Saache gesot ginn. En plus sinn d'Saachen och net richteg gesot ginn. Et ass nämlech esou, datt mir an eise Reie jiddwereen akzeptéieren, dee bis den Dag virdrunner eng éischt Vaccinatioun kritt huet an dono kann e bei eis déi zweet Vaccinatioun nokréien. Dat heescht, et ass kee Problem, wann ech elo konkret den drëtten vun engem Mount giff agezu ginn, da duerch den zweeten meng éischt Vaccinatioun hunn an da kann ech dono den drëtten agezu ginn, da kritt e bei eis déi nächst Vaccinatiounen. Et steet ganz kloer do en instance de vaccination. Dat ass d'Terminologie, déi gebraucht ginn ass, an dat ass dann eng Rektifikatioun par rapport zu deem, wat gëschter mëndlech op verschiddene Plaze gesot ginn ass. Ech soen, dat ass esou net richteg an ech hunn Iech och elo d'Explikatioun ginn, Firwat datt mir do dorobber Wäert leeën, datt dat esou ass, a mir hunn och do de volle Support vun eisem Minister, wou ech Merci soen, well ech denken, datt mer nëmmen esou eis Operationalitéit kënnen gewährleeschten. An et gesäit ee jo elo, datt mir wierklech gebraucht ginn. An da brauch ech och Leit, well mer der net esou vill hunn, déi alleguerte gesond sinn an à même sinn, déi Aarbechten ze maachen, a wa se sollten erkranken, datt de Verlaf esou séier wéi méiglech eriwwer ass an datt dat se net ze vill an hirer Méiglechkeet ze schaffen aschränkt. Dat ass dat, wat wichteg ass. Dat ass déi alleriewescht Prioritéit, wou ech hunn, datt déi Leit, déi fir eis schaffen, a gudder Verfassung bleiwen a sinn. Ganz genau Informatiounen hunn ech net, well dat ass e bësse komplizéiert mam Dateschutz an hei an do. Par contre kann ech awer ganz genau soen, datt de mir en Taux de vaccination hunn, deen och méi héich läit wéi deen an der Gesamtpopulatioun. Mir si just een oder deen anere bekannt, deen definitiv net vaccinéiert ass. De Gros vun de Leit bei eis, déi sinn d'office vaccinéiert. An dat ass en anert Argument, wou ech absolut dovun iwwerzeegt sinn, datt déi Leit, déi bei eis kommen, scho souwisou wëssen, datt mer e spezielle Beruff sinn an datt et do normal ass, datt ee gewësse Vaccinatioune muss hunn, sou maachen ech mer och guer keng Gedanken, datt dat soll aner Leit an der Zukunft doduerno hemmen, bei eis an d'Reien ze kommen. Eng konkret Zuel kann ech wéi gesot net ginn. Ech kann awer wierklech soen, dat ass e Taux de vaccination, dee wäert gutt iwwer 90 Prozent leien.
Also ech menge mir gesinn et jo un de Missiounen, wou mer et jo musse beleeën, wou do verlaangt ass, datt dat wat den Här Tho seet mat Sécherheet wäert och de Fall ass, datt den Taux extrem héich ass bei der Arméi. Mee wéi gesot, Dir sidd, mir sinn hei an enger Situatioun, wann Der Iech mellt fir an d'Arméi, dat ass wéi wann Der Iech mellt fir op eng Aarbechtsplaz an do gëtt et Kontrakter, hei gëtt et eng gesetzlech Basis, déi deem Kontrakt, ënnerläit, an deen, ech hunn Iech den Text virgelies, deen ass kloer, an Dir ënnerschreift jo Äre Kontrakt op Basis vun de gesetzleche Bestëmmungen par rapport zu där Aarbechtsplaz, wou Der do untriet. An duerfir, dat ass glaskloer, an duerfir gëtt et och do net vill ze diskutéieren. Soss nach eng Fro? Jo, kommt.

Da soen ech Merci fir haut an dann natierlech fir och déi vill Detailer, déi d'Press erëmgëtt. Ech mengen, dat hëlleft natierlech eis vill an der Organisatioun, wa mer am Detail d'Press eis bericht, fir datt de Public weess, wéi ee sech soll verhalen, wa se wëllt sech teste loossen. Merci villmools.